Adamzat döräli bäri ençeme sungat eserleri döredildi. Her bir sungat eseriniň bolsa özboluşly taryhy we mazmuny bardyr. Türkmen şekillendiriş sungatynda-da şeýle eserleriň ençemesi dünýä indi. Şeýle eserleri türkmen sungat ussatlary özüniň döreden täze taslamalaryna, halka, äşgär etdiler. Turkmenportal web-saýtynyň Bir eseriň taryhyndan atly täze rubrikasynyň şu gezekki sanynda bolsa Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy, erkin suratkeş Myrat Mergenhanifowyň Bäş sora atly eserini siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Mähriban tomaşaçylar, Türkmenportal web saýtynda galyň. Bu ýerde türkmen sungatynda döredilen, türkmen şekillendiriş sungatynda döredilen ençeme eserleriň taryhy we bolan wakalary esasynda täze-täze gyzykly maglumatlary siziň dykgatyňyza ýetirip durarys. Suratkeş Myratmergen Kulyýewiň eseri realizm hem simwolizm çeperçilik akymynda ýerine ýetirilen işleriň biridir. Eserde bir-biriniň ykbalyna meňzemeýän bäş sany türkmen enesiniň bir ýerde oturan keşbi janlandyrýar. Olaryň mesaýy çaý başynda oturyşyna garamazdan, içki dünýäsinde haýsy aladasyny, gam-gussasyny bilmek örän çetin. Suratkeş bu türkmen zenanlarynyň ykbalyny beýan edýän ençeme simwollary eserde goýmagy başarýar. Ony bolsa tomaşaça syr hökmünde goýýar. Ençeme ýyl mundan ozal bu obada bäş daş çaga oýnuny oýnan, bäş jogranyň ykbaly hem şol oýundaky bäş daşyň oýnuna çalym eden ýaly dürli-dürli boldy. Bu eserde togsan bäş ýaşy arka atan, bir obada ýaşan, çagalygyny bile geçiren joralaryň keşbi görkezilýär. Eserdäki zenanlaryň daş-töweregindäki tegmiller, nyşanlar olaryň ykbalyndaky wakalary tomaşaça dilsiz-agyzsyz gürrüň berýär. Eserdäki zenanlar hakyky gahryman bolmak bilen, gynansak-da häzirki wagtda olaryň käbirleri aramyzda ýok. Emma şeýle ykbally zenanlary şekillendiren eser halkymyzyň aňynda uzak ýyllarda ýaşar. Myrat Mergen Kulyýew eserdäki döreden gahrymanlaryň her haýsynyň Öz durmuş wakasynyň taryhy bar. Olaryň haýsysy bagtly, beýlekisi bolsa tersine. Elbetde, olaryň hemmesi ýakyn joralardy. Agşamlaryna daşarda oturardylar hem özara mesaýy gürrüňe gümra bolardylar. Çepden ilkinji oturan zenan ykbaly hakda aýtsak, Ol durmuşa çykan, emma hiç haçan perzende ýüzi düşmedik zenan şekillendirilýär. Onuň arkasyndaky görnüş bu zenanyň durmuşy ýaly boşluk görkezilýär. Nakgaş onuň ruhy ahwalyny açyp görkezmeklige synanyşýar. Onuň gapdalynda oturan zenanyň arka görnüşinde sekiz şahaly gurap galan daragtyň bolmagy sekiz çagasynyň hem jübütlik ýaşyna ýetmezden aradan çykmagynyň nyşanydyr. Onda galan zatlary diňe ýatlamalar we köne surat albomydyr. Ol bolsa onuň alnynda dur. Eseriň merkezinde gujagy hasylly ene otyr. Onuň arka görnüşindäki höwürtgeleýän serçeler, hasyla duran üzüm, Süzülip duran süzme, olaryň ählisi suratkeşiň goýan nyşanlarydyr. Serçeler bu zenanyň abadan maşgalasyny aňlatsa, üzüm hoşalary perzent, agtyk, çowluk neberesiniň düzüm-düzümliginiň simwolydyr. Süzülip durlan süzme haltasy bolsa, durmuş süzgüjinden süzülip berkän zenanyň aklyga ýeten ömrüni aňladýar. Üzüm şahasy ýaly oram-oram bolsun, üzüm dänesi ýaly düzüm-düzüm bolsun diýip, neberesiniň köpelmegini dileýän türkmeniň halk aýtgylaryndan çen tutsaň, dokuzy düzüw zenanlygyna eglenmän aýtmak bolar. Çepden saga dördünji zenan bolsa, togsan bäş ýaşyndaky başy bowulmadyk gyz. Ol Watançylyk urşuna giden, ýaryna garaşyp durmuşa çykmandyr we iki örüm saçy öňe atylan nyşan bilen şekillendirilýär. Onuň ýanyna gyýylyk dünýäsiniň nyşany bolan bukja we söwer ýigidini gowşuraryn diýip, öz eli bilen bejerip niýetlän tahýasy görkezilýär. Käsä guýlan iki owurt sowap galan çaýyň içinde, belkem, myhman geler diýen nyşany bolan goýçy bardyr. Ol nyşan bolsa, gojalyp tapdan düşen göwräniň gursagynda urýan ýüregiň henizlerem frontdan dolanyp geljek ýaryna garaşýan on alty ýaşly gyzlyk dünýäsiniň garaşmak umydynyň öçmändiginiň simwolydyr. Sag tarapda ilkinji görkezilen zenan bolsa, dört perzendi, on alty agtygy, on çowlugy bolan zenan. Emma olaryň hiç biriniň hem güler ýüzüni görmek nesip etmedik batyl zenandyr. Onuň ýagty jahan görmedik zenanlygynyň nyşany hökmünde hasasyny, ahyrky görnüşinde bolsa körükleri we üsti ýapylan, çolaryp galan tamdyr şekillendirilýär. Çünki öz elleri bilen perzentlere çörek bişirip bilmedik zenan ömrüniň çolaryp galan ykbalyny